Kia ora Ana Tia. Kia ora Mama. Ka taea te whakaatu atu ki a koe tētahi mahi? Hai. Ki tēnei rā? Ka pai. Haere ki te tuki te whāriki mahi. Mōhio rānei koe kei he? Hai. Oh. Kia ora. Oh, kia ora, he whāriki tēnei, nē? Ai. Kōrero mai whāriki? Whāriki. Māku e whakaare atu ki a koe me pēhea te mahi. Te tiro mai, kia māma.

I te wā mahi, i te wā ka mutu, ka hoki tēnei, ka rorangia anō, tēnei. Ka mutu ka whakahokia. E hiahia ana koe ki te rāwhiti? Ka tae koe te rora? Pera? Tawhiti te whakahoki, ka matuku te mahi. Ki tōna kāinga. Ka pai? Ai. I tēnei rā, e hē ana ki te whakaari atu koe i tētahi mahi kei roto i tēnei pouaka. Nā reira, tuatahi, e tika ana kia tiki i te whāriki, whāriki hea, i, i mua i a koe, mōhio rānei koe, he wāhi mahi tēnei nē, Kua taea e tō pēpi te pāpā ki wāu me, mea nē? Nā Anatea te mahi nē? Ko tēnei takiwā, ko tō takiwā nē? Kua taea te Haere mai, ki runga i te whāriki nī. Kāo. He whāriki mō te kāi tēnei? Kāo. He whāriki mō tō tau? Nā. He whāriki mō te mahi? Āe. He whāriki mō te mahi ā wai? Anatea. Anatea, āe. Koe tēnei ko tō whāriki motuhake mō tō mahi. Nā reira, mēnei te mahi, e hē ana au ki te whakarite kia pī ngā mea i roto i te pouaka nei. Te tiro. He remana. Remana. Korero mai remana. Remana. Arani. Arani. Pea. Pea. E hare te pea tuturu, ne? Kaua. He tapu tapu tākoro ni. Kaua e kai? Ka. He rōpere tēnei? Rōpere. Rōpere. He kiwi. Kiwi. E me mai koe kiwi. Hai. Merengi wai. Merengi wai. Merengi wai. Titiro. Ko poroa kētia, nī? Tahi, rua, toru, wha, e wha nga wahi. Oh, he mea no kei roto. He naihi. Naihi. Oh, he aha tēnei mea kei raro? He papa. Tatahi. Papa Tapehi. I tēnei rā, e huri ana hau ki te whakaari atu koe, ki a koe, te mahi poro kai. Ko te mea tuatahi. E tukuna kia whakamahi tāua i te. E tūnene. No, i tūnene te papa tapahi. Kōrero mai papa tapahi. Papa tapahi. Mai. Naihi. Oh, me te naihi. Ka tīmata. Arani. Ai, me te arani. Te kura mai. Kia ū ki te naihi, tēnei, ki tēnei ringaringa. Kia ū ki te ārini, pēnei, ki tēnei ringaringa. Nē? Te tiro mai. Poroa te ārini. Ka mutu, waho ki te taha. Kia ū ki te naihi, kia ū ki te hua rākau. Ko roa te rōpiri i roa ngā wāhi. Ināianei. Kia ū ki te kiwi, kia ū ki te naihi. Poroa. Kōrero mai, poroa. Poroa. Poroa. E rua ngā wāhine. He remana. Koroa. Koroa. Kia rua ngā wāhi. He pea. Koroa. Koroa. Kia rua ngā haurua. Ko te memutunga. Merengi wai. Tahi, rua, toru, poroa kia. Toru. Kia hia nga wahi? Tahi, tahi rua, toru, wha. Wha. Poroa kia wha nga wahi. Inainei, whakarapa. Ngā wāhi. E tēnei. Ta, ai, ka tae koe te mahi te rā muri. Whakahoki ēnei ki te pouakaka mutu kui. A te wai, he hena kui ki te rāwe ki i tēnei mahi, ka tae koe te mahi tēnei mahi. Ni? Whakahokia te papatapahi, kohia te mahi ki roto. Ka tae koe te whakahoki tēnei koe. Ki te whatawhata. Nā rā. Ka tāku te rorarora i te whāriki mahi. Ai, a muri ake nei, a muri ake nei. Whakahoki te whāriki i te tuatahi. Whakahoki tēnei whāriki i te tuatahi, me te nei. Kia ora Aratia. Ka kite. Ka kite.